Because wo ara na wo so wo wo wo woyɛ yere a waware under civil anaa ordinance awareɛ nti ɛkyerɛ sɛ wode wo certificate ba a nka original no na nka wode bɛba but wode copy na aba. Number two, ɛwɔ sɛ nka before a wode ɛyi certificate korɔ no ɛbɛba Ghana no wode kɔ Ghana embassy ɛwɔ Germany na wɔn authenticate because efi ɔman foforɔ so na ɛba nti wɔn bɛgye atum so Ghana embassy na ɛwɔ Germany wɔn na wɔn nim Germanfoɔ no mmara because wɔn ne wɔn na ɛte Ghana embassy no wɔ Germany. Nti ɔmo stamp so na ɔmo authenticate sɛ ampa document wei ɛyɛ original, ɛyɛ papa, ɛrepresente eh, Germany foɔ ordinance aware anaa civil marriage, ɛno na ɔde aba court. Auntie Maame sɛ waware yɛ no yɛ customary marriage. Nti that Lumba, so waware ɔdɔ buroni aka ho a na ɔwɔ right sɛ ɔware ɔdɔ buroni, kɔsi sɛ abusuapanin bɛdi adanse sɛ ampa ɔdɔ buroni, yɛaware no ɛwɔ fie. Ɛyɛ fie awareɛ. Ɛna judge no san kaa sɛ wohwɛ video no a Dad Lumba yɛɛ wɔ ne birthday party no ase no a, tumi wɔ saa video no because Dad Lumba nankasa anim nipa no a wawu no, n'anum tom. Ɔse Aunt Maame sɛ wayɛ ne yere kann. Ɔsan de ɔdɔ buroni no nso kyerɛɛ sɛ ɔdɔfo paa mmaa ntam. Ɛkyerɛ sɛ Dad Lumba nankasa ɔte aseɛ na ɔpɛ asomdwoeɛ wɔ ne mmaa no mmienu ntam. Ɛna Dad Lumba nankasa gyee mmaa no mmienu nyinaa toom sɛ wɔn nyinaa yɛ ne yerenom. Sɛsi ama mmɛ kosua sɛ wahyɛ aseɛ siwsiw amanfoɔ a ɔmo ka sɛ na ne marriage certificate no yɛ ɛɛ fake anaasɛ court declare sɛ ɛnyɛ authentic no ae ɛwɔ ɛyi ɛɛ afie Schwarzenegger bɛ sɛ ɛyɛ counterfeit ɛno ɛɛ yɛbisa sɛ nkorɔfoɔ bi akeka bi no wɔbɛkye wɔn ana ɛdeɛ bɛn nti avim lady afie apokuya nso abɛ kasa na ɔno nso ne kasa ne ne nkyerɛmu no ama yɛahu sɛ court no koraa mpo kaa sɛ maame no ne marriage certificate ɔde baeɛ no sɛbi ɛnyɛ papa. Enti mibisa sɛ wɔbɛkye ɛyɛ afi Apokuyaa anaa wɔbesiw ɔno nso so bi anaa? Wɔakyekye nsɛm mu. Yenim sɛ Vim Lady afi Apokuyaa deɛ ɛba kɔɔto nsɛm deɛ, ae, wɔyɛ adeɛ. Wɔbɛma wo nkyerɛmu yi ama woate ho ase. Enti Lumba ne Maame Akosu Asɛɛwa a Odɔ Buroni mu nsɛm yi a ɛkɔ so yi, eh, maame no marriage certificate a ɔde kɔpue mu wɔ kɔɔto a obiara twetwe n'asrɛ ne abasa ka no deɛ, ɛno na Vim Lady afi Apokuyaa nso bɛba abɔnten a ɔbɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu yie de ama yɛn, ama yɛate ordinance marriage ase yie na wama yɛahu sɛ deɛ nti a kɔɔte no kaa sɛ maame no marriage certificate no ɛnyɛ authentic no, reasons bɛn nti na wɔde kaa saa. Krataa no so nsɛm, baabi a ɛyɛ sɛ biribi hyehyɛ na biribi nhyehyɛ no, ɛno na ɛma yɛhu sɛ ae certificate wei ɛnyɛ authentic anaasɛ ɛyɛ fake. Vim Lady Afie Apoku akyerɛkyerɛ mu yie, yɛbɔ awura mu, yɛtie ne nsɛm no nyinaa. Aba. Kɔɔto akasa, High Court no se Aunty Mame Sɛɛwaa ne Ɔdɔ Buroni nyinaa wɔyɛ akunafoɔ. Nti wɔn nyinaa nyɛ kunu a nyɛ yie ne nsie ɛyi dade no ba. Na deɛ High Court Judge no Her Ladyship Smith Arthur gyina so a ɔka nti na mempɛ sɛ obiara bɛkɔ akɔgyina baabi akɔ kasa atia ɛyi Judge no. Wei deɛ Aunt Maame Sɛwa na ɛluzu ne case. But court no se deɛ nti a wɔaluzu ne sɛ two things. Number one, Aunt Maame Sɛwa certificate no. Ɛnyɛ original na ɔde baeɛ, ɔde copy na ɛbaeɛ. nti ɛno wakotia nti maame sɛ waa nankasa because waa na woso wo woyɛ yere a waware under civil ana ordinance awareɛ nti ɛkyɛ sɛ wode wo certificate ba a nka original no na nka wode bɛba ba wode copy ɛna aba number two ɛwɔ sɛ nka before a wode eh, certificate korɔ no ɛbɛba Ghana no wode kɔ Ghana embassy ɛwɔ Germany na wɔn authenticate because efi ɔman foforɔ so na ɛba nti wɔn bɛgye atum so Ghana embassy na ɛwɔ Germany wɔn na wɔn nim Germanfoɔ no mmra because wɔn ne wɔn na ɛte Ghana embassy no wɔ Germany. Nti ɔmo stamp so na ɔmo authenticate sɛ ampa document wei ɛyɛ original, ɛyɛ papa, ɛrepresente eh, Germany foɔ ordinance aware anaa civil marriage ɛno na ɔde aba court. Wode ba court a, Ghana no bɛma no tumi ɛte sɛ tumi no a eh, ɛde eh, krataa no kuta ɛwɔ Germany no ba ne mmienu nyinaa nti maame sɛ wɔanyɛ. Ɛna agya adi sɛ adeɛ ɛma obi asɛm ba court na nti twɛ afa awareɛ ho validity of awareɛ no a, wo na wo seɛ sɛ waware under ordinance nti ɛwɔ sɛ wo na wo prove sɛ wadansie ni ɛno hɔ no ɛna ante maame sɛ wanyɛ because ɛno na ɛbɛma na wareɛ no nka tumi bɛma mu sɛ ampa ɛyɛ ordinance awareɛ and therefore dade no mani tumi sɛ nkɔbɛware bi aka ne ho ba saa nneɛma mmienu no a ante maame sɛ wantumi anyɛ to prove sɛ na wareɛ na waware wɔ Germany ɛyɛ ordinance N'awareɛ no a waware wɔ Germany a ɛyɛ civil marriage no, ɛkyerɛ sɛ awareɛ no a ɔne Dad no ba wɔ yɛ as far as abusuafoɔ no ne amammerɛ kwan so teɛ no, ɛyɛ amammerɛ awareɛ. Na sɛ ɛyɛ amammerɛ awareɛ anasɛ customary marriage deɛ a, ɛneɛ na barima no ɔwɔ right sɛ ɔtumi ware bebree ka ho cause yɛn Africa yɛn amammerɛ no no, Ghana yɛn amammerɛ no no sɛ efie awareɛ deɛ, barima no ɔneɛ ɔbɛware ten kɔ ɔbɛtumi aware ten. Nti court no kaa sɛ ɛkyerɛ sɛ Auntie Maame sɛ waware yɛ no yɛ customary marriage nti that lumba so waware ɔdɔ broni aka ho a na ɔwɔ right sɛ ɔware ɔdɔ broni because wohu sɛ abusua panin bɛdi adanse sɛ ampa ɔdɔ broni yɛ aware no ɛwɔ fie ɛyɛ afie awareɛ nti ɛna judge no san kaa sɛ wohwɛ video no a that lumba yɛɛyɛ wɔ ne birthday party no ase no a tumi wɔ saa video no because that lumba nankasa anim nipa no a wawu no n'anum tom ɔse Auntie Maame sɛ wayɛ ne yere kann ɔsan de ɔdɔ broni no nso kyerɛɛ sɛ ɔdɔfo paa mmaa ntɛm Ɛkyerɛ sɛ na Luma no ankasa ɔte aseɛ na ɔpɛ asomdwoeɛ wɔ ne mmaa no mmienu ntam. Ɛnna na Luma no ankasa gyee mmaa no mmienu nyinaa too mu sɛ wɔn nyinaa yɛ ne yerenom. Nti ɛno ne tumi a kɔɔto no de maa ɛyi video no a Dad Lumba ɛyɛɛ no because ɛno nso court no gye eh, saa video no tom as admissible um, evidence. Nkurɔfoɔ se case wei deɛ the way a judge no ayɛ asɛm no ɛbɛsɛte bad uh, precedent. There were other cases akɔ court a court nso adi a wakyerɛ mu. In any case, Sɛ case foforɔ nso kɔ court a, ɛgyina case no nso so, ne farebae ne ne kɔn ne ne ti ne ne nan ne ne bɔbere. Judge no bɛtumi aka deɛ lawyers ka sɛ wɔbɛtumi a distinguish case no. Wɔbɛtumi aka sɛ saa case no yɛ different nti wɔbɛtumi ama other judgement. Ɛwɔ mu sɛ ɛbɛnya persuasive influence but influence no wɔ court a ɛwɔ high court no ase, other high court ɛna afei bi a circuit court a other cases ɛbɛkɔ. But sɛdeɛ meka no, court foforo case foforo kɔ court a judge no a ɛbɛkɔ ne nkyɛn bɛtumi aka sɛ ɔbɛ distinguish case no kyerɛ sɛ ɔbɛka sɛ saa case no yɛ different because cases bebree ɛwɔ court a yɛama judgment ebi ne ɔdɔ buro no mu deɛ ɛsɛ ebi wɔ nso ɛyɛ different nti court bɛtumi a distinguish nti ɛnyɛ yi only uh, court a ɔkasa a ɛkyekyere obiara wɔ Ghana yɛ Supreme Court Supreme court deɛ ɔkasa a tumi wom because ɔno no court nyinaa magahoho ɔno ne court kɛseɛ court ɔbaatan wɔ Ghana nti ɔno deɛ ɔkasa a ɛna ɛyɛ proper president sɛ ɛkyekyere court of appeal ɛkyekyere ɛyi high court ɛkyekyere circuit court ɛkyekyere court ɛwɔ Ghana nyinaa but ɛno koraa Supreme court kasa a ɔtumi san sesa n'ano Na court aka sɛ n'ano yɛ ka sesei, ɛnnɛ deɛ yɛasan asesa no no nti na gye sɛ asɛm foforɔ no a court no aba abɛka no, ɛno na aba ɛbɛyɛ precedent ɛkyekyere obiara ɛwɔ Ghana. Nti yɛnyɛ careful, case biara yɛ different. Nti case wei, ɛnyɛ hu biara saa, haa, but ɛna obi bɛteɛ no, court, eh, court kɔ deɛ ɛte sɛ football no, ayɛ sɛ kɔtɔkɔ ne has. Ɛnyɛ den a baako bɛ wini, baako bɛ luzu. Wopɛ so a wobɛtumi ayɛ appeal. Nti no, nkwadaa no na ɛwɔ sɛ wɔn hwɛ wɔn na wɔn hwɛ how a wɔn bɛtumi. Wei will kora maa yɛ, wei yɛ ayie no kwa ho manso ni o. Nti ɛba distribution under wills a, sɛ sɛn ne yɛbɛkyɛ agyapadeɛ no a, ɛhɔ ne yɛbɛhu. But me gyidi sɛ Dad Lumba ayɛ will. Nti will no so wanhwɛ a, na ɛso akɔ akɔyɛ subject of court saa. I hope sɛ nkosi saa mmom deɛ. Mmarima no a moaba no awe nyaa a nkwadaa nketewa na mopɛ no montie case wei this is the case of uh, eh, Tueku versus Rasta Rasta man na akwadaa ketewa a ɔndi 18 years ɔni 16 years koraa awe nyaa a wayere naa ne na akɔda anyem no girl na wo ɔmmɛhwɛ akwadaa no a ɔsɛ ɔnhwɛ no ɔnye akwadaa no kɔ a wanyɛ ɛna case no akɔ court nti mo ntie ne yie court no se akwadaa a ɔnni 18 years in fact the case uh, age for consent yɛ 16 nti 16 ɔnni 16 na ɔkɔ yere no na wo ne ne da na sɛ ɔnyem apart from criminal case na ɛno no yɛbɛkyew de wakɔtum no sɛ ɛba ne sɛ akwadaa no ankasa abusuafoɔ kora asiw for child maintenance akwadaa no na didie sika ɔnyem no ne hwɛ mu antenatal ne adeɛ akwadaa no a yɛawo no no so na aduane ne eh, diapers ne adeɛ no girl nankasa so so wobɛtua ne ho damages yɛbɛbɔ wo ka wɔ ho nti montie ne yie I don't know why a mmarima no bi te saa mmaa wɔ hɔ nso mu deɛ ɔmayɛ ɔmadwene sɛ nkwadaa nketewa awenga asisie asisie nti sɛ wobɛfa sista panin a wobɛtɔ wig wobɛtɔ ntaadeɛ wobɛtɔ wei valentine ne adeɛ nyina nti aborɔ ne bɛyie nkwadaa nketewa this case yi Akwadaa no yɛ ketekete. Wɔn kyɛ sɛ afei koraa na wɔkɔtwerɛ BC. Wɔantwerɛ BC no mpo nwie na Rasta hyia no. Rasta daadaa no hwɛ deɛ sɛnea judge no kan ne ne judgement no ɔsi akwadaa a ɔyɛ impressionable osua onim hwee nti ɛnna bɛrima ka asɛm baako to na n'asom a ɔfo sɛ ɔdɔ no nso nyɛ ɔdɔ. Rasta wa watwetwe bi kakra na ne sisi mu ato pa na ɔde ma akwadaa six to six. Bu akwadaa yi ayaase agu mu ama wanyem no. Ɔnyem no wieeɛ ne yɛkɔbɔɔ no amane wɔ sɛ ɔnyɛ ɔno. Akwadaa no wɔ fa sɛ ɔno koraa deɛ ɔyɛ farmer. Asɛm si wɔ Gomoa o. Ohiani wɔ aba wɔ ɔredwen ne ho a ne wɔ fa bi ahwɛ afa akwadaa no a ɔrehwɛ no no wakɔnyem no no o. Na ɔbɛkyerɛ BC no na ne papa no nso ɔhu sɛ ɔnyem. Ɔbusaa no na afei akwadaa no aka nokorɛ ɛna ɔsi aa ɔne rasta ɛna ɔmo ne no kɔɔ rasta fie. wɔn kɔ wɔn ankɔto rasta nankasa na ɛkɔto ne papa wɔn ka kyerɛ ne papa na ne papa ne gye tum ti papa nankasa deɛ very responsible man rasta na ɔno ne papa ne papa ne de nsa ne hundred ghana de baeɛ sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn bɛyi wɔn anim saa anyi nsɛn na ɛyɛ wɔn ba na rasta de wɔatɔ wurum yɛfrɛ case wɔ court a wɔama yɛyɛ ne substituted service wɔn yɛ still abɔ yɛn ama na ɛkyɛ sɛ court afrɛ no baako mmienu ne nyinaa baa na rasta se wɔn ma nti akwadaa deɛ ɛkyɛ sɛ wanyem no wɔayusu no ɛkyɛ sɛ is this sad. Meanwhile akwadaa no ne wɔfa no bɔɔ mmɔden ahwɛɛ no ara nine months ma ɔwoe ɛma sisei as of the time wɔn de case no kɔɔ court na akwadaa no adi five months still rasta mba ɛna wɔn siw case no wɔ wɔn de case no kɔɔ court nti girl no koraa because ɔyɛ under age nti mmerɛ mu sɛ wɔn di eighteen years a wɔntumi nfaale case wɔ court nti sɛ obi bɛ faale case na gye sɛ obi obusuani bi a na obi gyina mu ma wo ɛna yɛfrɛ no wɔ mmerɛ mu sɛ next of friend. Nti ne wɔfa no na ogyina mu na ɔde case no kɔɔ court ma akora yi. Nti ɔde no kɔɔ court ma akora na akora no court no se wɔn deɛ nso wɔn hwɛ child maintenance. Child maintenance na ɛwɔ aburokyi ebi wɔ Ghana o. Yɛhwɛ child maintenance na yɛde bɛma akwadaa no a court no sisi nneɛma bebree sɛ akwadaa no hwɛ mu ne adeɛ deɛ yɛ akwadaa no ɛbɛboa no. Na mmom mo san hwɛ bɛrima no nso sɛ ebi a ne sika sɛm nti ebi a sɛ bɛrima no ɔni sika a court ntumi nkɔ yere no kyenkyene ase bra bɛtua five thousand. because ebia na akwadaa no ne papa no ɔni kaprɛ nti five thousand kora bi abusa na ɔnya but in this case no rasta no ankasa ɛfrɛ no court no wamba nti what the court did ne sɛ court no bɔɔ rasta ne ka girl no ɔne ne nyem no so yɛbɔɔ ne ka in fact yɛhwɛ full judgment a ɔmo wie case no nyinaa court no sese yɛ sampa ɔno na ɔnyem akwadaa no ne papa no agye atum ɛwɔ sɛ nka akwadaa no nyinsɛn mu nyina ɔhwɛ no nyinsɛn no ɔhwɛ no nti court se Montie o, mo a mode konkonti ma a, montwɛn mma nkwadaa no nnane mpɔnkyenani ansa na moakɔse wɔn pɛ. Ɛna ɛyi ɔboɔ de bɔɔ nnwom se, Kane no AD 11 ne yɛtwɛn, ɔbaa adi mfeɛ aduonu a yɛnse no pɛ. Ɛndɛ deɛ 2001 ɛna ɛdu nsia na yɛasɛ no kɛtɛ. Mo saa nkorɔfoɔ no na yɛka mo asɛm no. Case no kɔɔ kɔnto, wɔn de akwadaa no nko ara maintenance bosome bi ɔbɛtua 400 Ghana cedis ama akwadaa no a wɔawo no no. Afei. Ɛka a girl no nyem nyinaa yɛabɔ wɔn ho akɔsi sɛ ɔwoo yɛ akwadaa no ɛdi five months ɛkɔ five and a half no seven thousand two hundred bɔɔ no yɛbɛsan agye ɛwɔ ne hɔ ɔbu atopaa bu atopaa nyansa wɔ mu wokɔfa asita panin a wadi thirty something anka ebi a ɔno koraa yɛ adwuma ɔde bɛboa so sɛ aborɔ ne bɛyi esisi mu dɛn na yɛsisie nti wokɔfa cheap side ɛno ho ka nie. Nti ɛno nso yɛagye no maintenance seven thousand two hundred akwadaa no nyinsɛn no. Ɛna court no san ɔdaa sɛ ebi san sɛ girl no yɛ JSS ni a ɔno yɛ under age na ɔkɔ yere no ɔne ne dae no kɔyɛ criminal o a abusuafoɔ no according to abusuafoɔ no wɔn sɛ wɔn de kɔɔ dɔfso dɔfso kɔ amfie wɔn wɔn dɔfsofoɔ no mɛyɛ part two of this one ɛkɔɔ no san ɔdaa so ntua mpata sika five thousand Ghana cedis to ama girl na ɔne n'anyem no. a wasɛe ne sukuu no na ɔnsan ntoa sukuu no so. Sɛ sukuu no ntumi ntoa so a, ɔma no nkɔsua adwuma. Ne nyinaa bɛrima no te wɔn anatopa ɛka bebree because nso wɔbɛyɛ awenyaa mu nie. Nti ante na wɔn a wɔn ba nyinaa fa wɔn nyinaa ma wɔn na yɛn fa wɔn mfa mmira kwan. DJ Kee video si ananse agye baabi a nkurɔfoɔ ka sɛ sɛbe wɔn adapaa da abɔnten no a wɔn ne mmaa di mpa so agorɔ aba abɔnten no. Ɛsɛ sɛ nka wɔn report na yɛkye nkurɔfoɔ no. Especial DJ Kay a ɔse onim sɛ nadamfo bi na ɛyɛ saa no, ɛwɔ sɛ nka DJ Kay report because you see woyɛ saa wobɛtumi akɔ jail between ten years and twenty five years o. Ghana yɛwɔ cyber security act, the law is very clear na obi yɛ saa ɛyɛ bɔne kɛseɛ nti na yɛyɛɛ yɛ law wei yɛ new law koraa Ghana yɛ paase yɛ twenty twenty yi ara na yɛ paase yɛ nti mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛfam na yɛsua biribi sɛ saa deɛ no obi yɛ ɛyɛ bɔne kɛseɛ.

na nkurɔfoɔ ahyɛɛ video because mo ara mo aka sɛ ɛnyɛ mo na mo hyɛɛ video which means nkurɔfoɔ na ɛyɛɛyɛ nipa koraa a ɔhyɛɛ video no mmara ne se obi ne obi kɔdi mpa so agorɔ as long as ɛnyɛ mo na ato no nipa no ato no na ɔbaa no anyini bɛrima no anyini wɔn nyinaa wɔ consent ɛnyɛ moral case na court no kaa nti sɛ DJ Kay wɔ yere ɔtɛlɛ wɔ yere na ɔne obi kɔdaeɛ no ɛmfa law no ho Wɔanyini na moayɛ mo adeɛ a, moral issue deɛ law no mba mu. Deɛ ɛyɛ criminal anaa ɛyɛ bɔne na law no bɛka ho asɛm. Nti ɛno deɛ moral issue deɛ ɔne ne yere no bɛtumi akɔ akɔka, wɔn nyinaa wɔn ne wɔn yere no bɛtumi akɔka. Law no se obi ne obi kɔda a, ɛyɛ private. Wode ba abɔnten na wosan yɛ sɛ wode bɛgyegye sika sɛdeɛ na DJ Kee reka sɛ wɔgye ne sika koraa ma ɔkɔtuaa bi no a, ɛyɛ offence. Ɛsɛ sɛ ɔmo ɔmo ɛne crime ɛne expiry date ɛwɔ sɛ ɔmo kɔ report na yɛkyɛ saa nkorɔfoɔ no yɛanfa nneɛma bi sɛ yɛanyɛ example a nkorɔfoɔ bɛfa ɔmo ho adi na still ɔmo de adi nkorɔfoɔ na afei ɔmo de gye sika yɛn starte section sixty six no of the law because a law ɛhɔ no section sixty six nko ɔmo hyɛ dɛm ɛtrɛ mu bebree section ɔse a person shall not threaten to distribute by post email text Transmit by electronic means ebia TikTok anaa otherwise anaa ɔde akɔ akɔto Snapchat, otherwise a private message, moving images, video, anaa any person engage in sexually explicit conduct with the specific intent to harass, threaten, DJ Kay se wɔn threaten no, wantua a wɔn bɛhyɛ, woyɛ saa a, ɔse

66 subsection 2 no sɛ person shall not threaten to distribute nti wohunahuna obi sɛ me mɛkɔ akɔposti mɛhyɛ mɛliiki video no onipa bi a oliiki ɔtɛlɛ deɛ o dj ka deɛ o ɛsɛ sɛ ɔmokɔ report mpakyɛw dj ka ne ɔtɛlɛ wodeɛ ɔsɛ wobɛgye adwuma no kwa go and report these are all offenses ɛmfa ho sɛ woayɛ bɔne wo ne wo yere asɛm deɛ mokɔ fie a no makɔ akɔka ɔtɛlɛ so kɔ fie a no ne ne yere akɔka asɛm ɛno ɛmfa law no ho but these are all criminal offenses Court no se wo threaten sɛ nipa no amma wo sika a wobɛkɔ akɔyɛ wobɛkɔ akɔhyɛ video no a ɛyɛ bɔne. Subsection two no ɔse if you threaten to distribute sɛ wobɛka no text message koraa sɛ wo send email no ama wo yɔnko koraa ɛno koraa ɛyɛ offence. Wo send no video ɛyɛ offence. Wode picture nko ara na ɛsɛnde ɛyɛ offence. Wode video no nko ara sɛnde a ɛyɛ offence. Sɛ woayɛ sɛ wode hunahuna nipa no wode teetee nipa no wei mɛteetee no mɛma obi ahu sɛ n'ayi na ɛda abɔnten no sɛdeɛ ɔmo yɛ ɔtɛɛlɛ ne ayi nyina hu sɛ ɔmo tete to the extent ɔtɛɛlɛ koraa sɛ onyaeɛ a obe obe gye ne nkwa firi ne nsam this is harassment this is intimidation ɛna law no ka ho asɛm no subsection two clause a na ɔse to harass to coerce to intimidate the person to extort money wa ama me a mɛyɛ sei to compel the person to do something anaa wo kɔ so ara mpaa so wogye sika wɔ nipa no hɔ a ne nyinaa yɛ offence. Subsection three no ɔse for the purposes of subsection one and two an intimate image deɛ ɛka biribi a ɛyɛ obi adapaa da abɔnten a ɔse biribi a wobɛ depict no in a way a obi sɛdeɛ obi ahan mu da hɔ Obi bɛɛma Kwaku Donsuro da hɔ anaa ne to baabiaa da hɔ, ne to ntɛm hɔ ne baabiaa yɛ hu wɔ video no mu a still court no bɛhu sɛ wo akɔ distribute intimate message. Afei ɔsɛ obiaa bi a na ebia nipa no ɔnhyɛ underwear anaa ebia bi a sɛbi na n'ayi akosuo ayi egu so, ne mpokua egu so anaa bi a ne mpokua no ano nko ara na woyi koraa still court no bɛfa no sɛ wei yɛ adeɛ a ɛnyɛ adeɛ a ɛba abɔnten. Anaa ebia nipa no hyɛ ataadeɛ kɔn mu sɛ ataadeɛ wei deɛ mu wɔ ha biribi agu hɔ nom a still court no bɛfa no sɛ wayɛ offence. Subsection four no sɛ person who contravenes subsection one and two commits an offence and is liable on summary conviction to a term of imprisonment of not less than ten years and not more than twenty five years. Ɛyɛ serious offence. Menim deɛ nti a DJ KA ne Otele mu nyinaa yɛ din. Report ma Kumasi police. Report ma obiara ɛntwa mu. Crime ntwam. Number two, mo mmarima no nso a mo ne mmaa kɔhyɛ dan mu yɛ biribi a mo nso morekɔɔde no, make sure sɛ ɔbaa no apene so. Wei na ɛmaa So African nyaa asɛm no. Sɛ ɔbaa no ampene so, barima no ampene so na worekɔɔdo no a, without the consent ɛyɛ offence. Section 67 se, A person shall not, with the intent to cause serious emotional distress, sɛ wahyɛ da sɛ merekɔɔde Sɛ mo se mo rekɔde na mode regye mo ani daakye a, no problem. Na mmom wo rekɔde sɛ wopɛ sɛ ɔkyena wo use tia nipa korɔ no. Wahu ɔse with the intent to cause serious emotional distress, intentionally distribute or intentionally cause another person to distribute. Because obi wɔ hɔ nom a ɔn ɔnhyɛ o na ɔde ama n'adamfo bi kɔhyɛ. Still mmara no sixty seven say wa commit offence cos yɛ bɛ hu sɛ adeɛ no sɛbi obi agya anan adeɛ ɛyɛ intimate ɛyɛ private obi ne obi na ɔmo yɛ ne dan mu a nipa no wɔ reasonable expectation of privacy sɛ ɔbaa no kora pene so ɔpene so sɛ wei deɛ ɛnyɛ me ne wo mmienu nko ara ntɛm na sɛ wofa akyire de kɔmɔ w'adanfo na w'adanfo no distribute de kɔto tiktok ɔde kɔto telegram o sɛ telegraph o sɛ hwan hwan yi ɔde kɔto snapchat a sɛ wo nipa korɔ no nso wa commit offence section sixty seven Ɛna ɛka saa no. Nti wahu, yɛwɔ laws bebree wɔ hɔ. Ɔtɛɛlɛ ne DJ Kee asɛm yi a ɛma yɛn nyinaa yɛfa ho sua yɛ cyber security act, bogus no, bogus no, mo nso mo wɔ mu bi, cos nkorɔfoɔ ka sɛ mo na mo taa yɛ twa send me, twa send me, twa send me. Law no, section sixty seven, one no se, nipa no retwa asɛnde wo a, ɛyɛ reasonable expectation sɛ, otwa asɛnde wo nko ara, w'ani. Ntsi akyire yi wo ne girl no gyae na ɔyɛ sɛ ɔde kɔto snapchat anaa ɔde kɔto sɛ telegram o sɛ telegraph o sɛ hwan hwan na wo bɔga no duru Ghana yɛbɛkye wo cos ɔse sɛ nipa no resɛnde adeɛ no ama wo na nipa no ɔte aseɛ sɛ ɛyɛ wo nko ara na ɔresɛnde ama wo a mmara ne sɛ ɔwɔ reasonable expectation of privacy enti sɛ wo ne no gyae na wokɔhyɛ wɔ baabi a wo bɔga no yɛbɛkye wo. Wote aseɛ? Ɛna ɛhɔ no, wo bɔga no a woyɛɛ saa no, mmara no subsection two no se, A person who contravenes subsection one commits an offence and is liable on summary conviction to a term of imprisonment of not less than one year and not more than three years. Nti wo a woyɛ bɔga na wobɛyɛ sei, twa sɛn de me, twa sɛn de me a wobɛkɔ akɔhyɛ anaa wode bɛhunahuna girl no na afei wobɛba Ghana ne yɛbɛkye wo one year anaa three years. Wo a tu wo ho fo. Twa sɛn de mefoɔ no. Ghana foɔ boys no bi so yɛtwa send me saa. Subsection ayi um, three no ɔse for the purpose of this section serious emotional distress sɛ wo hyɛ ama nipa no wateetee no emotionally no ɛyɛ obi a sɛ wahyɛ da wabɔ tirim pɔtɛ gɛ wei deɛ me show no I go show am say no go no go you no go day plus me again na I go show am nti wabɔ wo tirim pɔ saa no ɛneɛ yɛbɛkyew. Because w'ama nipa no girl no reteetee boy no so reteetee sesei na wobɛma no nipa no yam hyehye no or high high wafɛre na ayi hwɛ DJ Kee ne Othello ama to the extent that Othello koraa sɛ onya koraa ɔbɛgye ne nkwa afiri ne nsam ɛno yɛ classic indication of anxiety emotional distress wama nipa no ayɛ ayi nervous wayɛ anxious n'anim agu ase asɛ ne sunsum aba fam wabrɛ ne kra ase saa no yɛbɛkye wo. Section sixty eight, Threat to distribute, Nti wo deɛ woankɔhyɛ ba wo sɛn de nipa wo mɛhyɛ mede bɛto telegram me mede bɛto wei mɛma wo mɛ leak wo video no even wo hunahuna te sɛ deɛ boy ne hunahuna DJ KA na wo bɔga no wokɔ hunahuna girl ne sɛ mɛkyɛ mɛyɛ wanware me nti wadi me sika nti just kɔ so te girl ne wanware wo nti wo threaten girl ne sɛ wobɛhyɛ ne intimate ne video wobɛhyɛ picture koraa mmara ne sɛ ɛyɛ offense wɔn sɛ wei nti na meka sɛ Obi a obi bɛ threaten obi a report because section sixty nine sɛ polisifoɔ wɔ tumi sɛ wɔbɛtumi akɔ court akɔgye order sɛ wo deɛ ɛhia ne sɛ Asomasi ne number ni wɔn de wo number no bɛkɔ wɔn de court order no bɛkɔ MTN anaa Vodafone anaa obi na wɔn akɔ akɔgye details and wo Ghana card nyinaa will pop up and they will come and pick you up. they will come and pick you up section sixty nine sɛ polisifoɔ wɔ tumi sɛ wɔn bɛkɔ akɔgye ex parte order nti wɔn no yɛn bɛka nkyɛw sɛ polisifoɔ de w'asɛm kɔ high court kɔgye order o ɛyɛ ex parte nti kyɛ sɛ wɔn nim because deɛ wayɛ no wɔhunahuna obi polisifoɔ nim sɛ ɛyɛ danger court no law no ma wɔn kwan sɛ wɔn bɛtumi akɔ court koraa wɔyɛ mmɔ wɔ amaneɛ sɛ ɛkɔ court na wɔn akɔ akɔgye order nti wotu fie a ne aba abɛkye wo adɛn a abira a wakɔ akɔhyɛ obi video adɛn a abira a wathreaten wɔhunahuna obi sɛ wɔbɛhyɛ ne video Momma yɛnyɛ careful Gen Z foɔ a aba. Wonim sɛ wo ne wo boyfriend, wo ne wo fiancee, wo ne wo girlfriend mo yɛ agyapadeɛ bi a moatɔ asase, moatɔ car na sɛ moannya anware a still wo kyɛfa no a ɛwɔ mu bɛtumi agye w'adeɛ. Wokɔ court a court bɛgye w'adeɛ ama wo. This is the part two of Boateng versus Serwaa and others because court no ka saa case wei no ɔcitee nneɛma mmienu Article eighteen wɔ constitution mu sɛ obiara wɔ right sɛ ɔnya agyapadeɛ a ɔpɛ whether ɔno nko ara anaa ɔne obi bɛka abom. Wɔn san quotee Conveyancing Act no sɛ Conveyancing Act no section fourteen three se sɛ nnipa mmienu anaa deɛ ɛboro saa moka bom na motɔ asase a, mmara no fa no sɛ moyɛ tenants in common. Na ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ joint tenant to the right of survivorship because sɛ moayɛ joint tenant na ɛkyerɛ sɛ baako wu pɛ deɛ waka no ɔno ɔfa ne nyinaa sɛ asase hundred plot koraa deɛ waka no pɔ ɔfa ne nyinaa but court no sɛ conveyancing act no ɛma saa presumption no sɛ sɛ mo mmienu anaa mmiɛnsa wo girlfriend wo boyfriend wo fiancé mo yɛ sɛ mo bɛware mo ɛnya nware ɛna mo ka bɔ mu na mo tɔ mmara ne fa ne sɛ ɛyɛ mo mmienu mo deɛ as tenant in common na kyerɛ sɛ wo deɛ no wobɛtumi ate ɛfiri baako no deɛ no ho de wade akɔ awareɛ no nya ama so ɛnya ntua wagye wo kyɛfa na wode kɔ bɔɛ no nso wobɛtumi agye ne kyɛfa na ɔno nso de kɔ saa na mmara no fa no nti sɛ mompɛ sɛ ɛbɛyɛ tenant in common a ɛwɔ sɛ moyɛ asase no ho krataa yɛtwerɛ wɔ mu specifically sɛ wei Ɛyɛ joint tenant with the right of survivorship. Anyɛ saa deɛ a, mmara no fa no sɛ as long as mo mmienu mmiɛnsa moaka abom a moatɔ asase anaa moasi dan anaa moatɔ dan no, mmara no fa no sɛ ɛyɛ tenants in common. Na kyerɛ sɛ wo deɛ no, wo girl no, woannya ne boy no anware, wo kyɛfa a ɛwɔ dan no wobɛtumi ayi afiri mu de ama obi, wobɛtumi de ayɛ will de akyɛ obi, wobɛtumi atɔn bɛrima no so kyɛfɛ wo mu, wobɛtumi atɔn. Ɛnyɛ by force sɛ kyenkyen ɛwɔ sɛ ɔyɛ wo yere. Nkurɔfoɔ bebree wɔ saa adwene no, o ɛyɛ me girlfriend, ɛyɛ me fiancé, na nka yɛpɛ sɛ yɛware yɛ anware, yɛatɔ asase, o mentumi nkɔgye, wobɛtumi agye w'adeɛ. That is what the law is saying. Supreme Court foɔ ka eh, saa asɛm wɔ mu, Mboaten versus Serwa and others. Ɛno ti na nanse Supreme Court awareɛ eh, divorce cases ɛba nyina court ne ka sɛ, Ɔbaa betumi ayɛ n'agyapade a barima nka ho. Barima nso betumi ayɛ n'agyapade a ne yere nka ho. Enti nyɛ by force kyenkyen a ɛsɛ sɛ wo ne wo kunu gya agyapadeɛ. Enti nyɛ biribiara a wobɛyɛ na wo kunu wɔ kyɛfa wom, ɛna nyɛ biribiara a wo kunu nso bɛyɛ na wo nso wowɔ kyɛfa wom. So woate aseɛ? Enti obiara betumi ayɛ ne deɛ a obi nka ho. Na mmom deɛ court no pɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ, deɛ ɛyɛ important sɛ agyapadeɛ yɛ It's not necessarily premised on awareɛ no, so wate aseɛ? Nti sɛ wo wakɔ na ebi a wokɔ China ne adeɛ ba na waa wakɔyɛ w'adeɛ a, ɛyɛ wankasa na wakɔyɛ w'adeɛ, bɛrima no nka ho. Ɛno nso nti na sɛ wowɔ yere o, wowɔ kunu o, wowɔ fiancé o, wo ne fiancé o, moreyɛ asaase ho paper a, monyɛ careful about the wording, document, borɔfo no a yɛde retwerɛ asaase no. because sɛdeɛ conveyancing act no ka no moregye no as joint tenant anaa moregye no as tenant in common busa lawyer wahu sɛ wofa lawyer a ɛnyɛ adeɛ a ɛsɛ woanya sika aborɔ so nti na wofa lawyer o ɛyɛ necessary sɛ wonya lawyer ɛna ɛyɛ necessary sɛ wonya lawyer a ɔwɔ ho adagyeɛ because ɔbɛkyerɛ wo mu deɛ mmara no kyerɛ sɛ ɛka sɛ moyɛ joint tenant a because moyɛ joint tenant ɛnyɛ borɔfo kɛkɛ Joint tenant no kyerɛ sɛ, sɛ wo ne wo boyfriend, wo ne wo girlfriend, wo ne wo yere na moretɔ asase no anaa moresi dan no a, ɛdan no ba, ba, barima no nni hɔ a ɔbaa no afa, ɔbaa no nso nni hɔ a barima no dea, automatic, ɛno na ɛkyerɛ sɛ joint tenant no. But sɛ mmara no ka sɛ moyɛ tenant in common a, ɛkyerɛ sɛ Barima no ne ɔbaa no, mo mmienu, ɛyɛ mo dea. Sɛ baako wu a, ɛnyɛ automatic sɛ ne nyinaa kɔ ɔbaa no hɔ anaa ne nyinaa kɔ barima no hɔ. Daabi. Ɛkyerɛ sɛ mo kyɛfa no, obiara deɛ, yɛbɛtumi akyɛ mu na yɛde wei de ama wei na yɛde wei de ama wei. Nti barima no bɛtumi aka sɛ, Me, mede me deɛ, meyɛ will, ɔte ase no kɔ ɔnwuiɛ no, ɔbɛtumi aka sɛ, Dan wei, me, me kyɛfa a ɛwɔ mu no, meyɛ will de ama ebia me wɔfa ase, meyɛ will de ama me, me, me nua, meyɛ will de ama m'adamfo. Ɔbɛtumi ayɛ ama obiara a ɔpɛ. Ɛnna ɛkyerɛ sɛ woyɛ tenant in common. Ɔbaa no nso bɛtumi aka sɛ, meyɛ will ama me mma, meyɛ will ama me nuanom, meyɛ will ama obi a ɔpɛ, cos ɛyɛ ne dea, nti you can decide whoever to give it to. Nti yɛka sɛ joint tenant a, mmara no ɛwɔ serious implication. Ɛnyɛ normal. Nti yɛyɛ ayi a ayi eh, nkrataa no for asase no anaa mo dan no a, monyɛ careful sɛ mowɔ lawyer. Mepaakyɛw, having a lawyer ɛnyɛ luxury. ɛnyɛ sɛ bia woanya sika aba so na wo deɛ wo kɔfa lawyer daabi make sure sɛ ɔte borɔfo no ase in fact asase mu yɛsan wɔ biribi frɛ assignment ɛne lease wote aseɛ wata asase asase no yɛde ma wo sɛ lease anaa yɛde ma wo sɛ assignment ne nyinaa yɛ legal term of asɛ wɔ nkyerɛaseɛ ɛnyɛ borɔfo kɛkɛ na yɛtwe bishop obi nim ne ne yere florence obi nim case mebɔ mpaeɛ sɛ ɛnlande wɔ court because anyɛ saa a Ɛbɛyɛ te sɛ deɛ lɔyafo frɛ no locus classicus. Ɛbɛkyɛn Charles Nyama Koi ne ne yere divorce case no because ɛɛ nneɛma a bishop obi nim nankasa akeka, nneɛma a wagye atum, bɔne a wayɛ a wagye atum no, ɛnnɛ woyɛ nneɛma wɔ internet so a ne nyina can be used as evidence against you in court. In fact, there was a case recently, Kirsten Smith vs. Osei, ɛɛ Annan vs. Annan, Eh, Minta versus Yenchi, Mensah, Mensah. There are so many cases are uh, eh, uh, eh, divorce, a court court, a Supreme Court say, also prove say, and the matrimonial causes act no law na ɛhwɛ awareɛ so no also prove sɛ awareɛ no gu a tete apansam a ɛne hwɛ a ɛnyɛ yie ɛɛ break it down beyond reconciliation but key amongst them ne sɛ wɔsɛ wɔkyerɛ sɛ bi a Ɛɛ there's unreasonable behaviour sɛ ɔbaa no anaa bɛɛma no wada suban bi adi a nyɛnyɛnyɛnyɛ fantini bɛka dɛ omonyoo a ɛno nti wo ne no tena ɛnyɛ yie. Nti wo kɔ pruvi sɛ awareɛ no atete apansam kɛkɛ a yɛngu awareɛ no. Ɛwɔ sɛ wo kɔ ka sɛ nipa no ada suban bi adi a wo ne no tena a ɛnyɛ yie. Na saa suban no na law no mu no, matrimonial causes act law no se sɛ ebia bɛɛma no akɔbɔ adwaman, ɛhɔ na bishop ebinom asɛm no ba mu no, cause ɔno agye atom sɛ wakɔbɔ adwaman. Wate aseɛ? Nti wakɔbɔ adwaman, adultery, anaasɛ watu agyaw, desertion, anaasɛ bi a wada suban bi adi, ateetee ne ade te sɛ unreasonable behaviour ne bi ne sɛ wo ne ɔbaa ne nna, wo ne barima ne nna, ɛyɛ unreasonable behaviour. So ɔho nti in ɛyi Annan versus Annan case ne sei, court no hu sɛ maame no ɔne papa no koraa nna ɛbɛyɛ five years. Wate, papa no nso se ɔbaa no ɔnrespect ɔbaa no so ɔmpɛ no. Nti court no hu sɛ no wei deɛ ɛyɛ unreasonable behaviour nti obi nim ankasa anumu asɛm sɔfo bishop o wa w'anumu asɛm wo videos no nyinaa can be used as menkaa sɛ wɔn kɔgyae deɛ I'm just saying sɛ yɛ yusu deɛ sua adeɛ sɛ obetumi ayusu ɛde ayɛ adanseɛ kɔso waa na wakɔka wɔn nti ɛde ayɛ adanseɛ sɛ asomasi deɛ ɔkɔka yɛ ni o deɛ wayɛ ni Na ampa ara sɛ yɛwɔ evidence koraa sɛ woakɔtwe mpena ne adeɛ, yɛ adansefoɔ bɛba a, it will be it will be kind of hmm, wo a w'asɛm no ara na yɛbɛ use de akyekyere wo. So wahu? Ɛna nansa yi awaregyaeɛ case sɛ kɔ court, na court no se sɛ ɛba no agyapadeɛ a yɛrekyɛ mu a, obiara nshow contribution, sɛ wo contribution ne dɛn, sɛ wohwɛ nkwadaa a ɛyɛ contribution, wo na wohwɛ fie ne adeɛ. Ɛna Bishop Odui nim no a again, ɔno ara ne interview no ɔno aka sɛ, Yɛhwɛ ɔno Bishop a wayɛ Obinim Obinim yi a, ne yere Florence Obinim awo no bɛyɛ fifty percent. Enti ɛba no sɛ yɛkyɛ agyapade a, nka Obinim aso bɛyɛ hye rough. Wo ara w'anom wo ko, wo a w'admit sɛ ɔbaa no ka contribution ho. Sɛ wo ara w'anom mpo ɔngye ntoo mu a, obiara nso nim Obinim baa so, Ɔsoro ne me fie nnwom a ɔtoeɛ, ɛne sɛdeɛ nnwom no heeteeɛ, obiara nim. The court can put a value on how much he made, how much contribution, nnwom a wato subsequently. Ɛne sɛ ɛbɛduru baabi maame no gyae saa nnwom a ɔto no nyinaa hɔ kɔtenaa Spain because ɛsɛ sɛ wose ɔnkɔtena nkɔhwɛ nkɔlaa no sɛdeɛ ɛbɛa kɔlaa ne baako bɔ football hɔ bɛtumi ne nyinaa no ɛyɛ ne sacrifice because na anka wankɔ ɛna ɔtenaeɛ na ɔyɛ adwuma ne adeɛ na ɔtwaa nnwom mmɔ anka bi aban no a wɔanya hits bɛɛ deɛ hɔ ne nyinaa ɔbɛtumi de ayɛ argument. Ɛna sɛdeɛ ɔwɔ obi nim ka no sɛ ɔsoro ne mfie baeɛ na ɛmaa aburuso aburuso bi pagyae na ɛyɛɛ big. Nti nneɛma bebree hɔ a wo yere bɛtumi de ayɛ evidence as contribution. Efie adeyɔ, w'asɔre koraa ɔba a ɔno na ɔgyina mu na ɔto nnwom ne ade nyinaa ɔbɛtumi de ayɛ contribution. Ɛna asɔre no mu nso na wonam na woyɛ yɛ agyapadeɛ bebree cars yi obi nim one obi nim two obi nim three ne nyinaa she can prove contribution because ɔne wo deɛ from day one. Enti me bɔ mpaeɛ sɛ nkɔ court but ɛkɔ court so a yɛbɛsua biribi bebree wɔ mu but wei yɛ lesson to obiara nso sɛ yɛ a na yɛnyɛ careful about data footprint that we leave nneɛma a yɛka no wɔ social media because obi nim koraa no wo koraa wo suban a wobɛda no adi na ano yɛ a sɛ woakɔgyina asɔre dɛm akɔka sɛ wowu a Ma wo yere mma bi, ma abusuafoɔ mma bi, ɛyɛ wo mma ne asɔre. So wate aseɛ? Meanwhile asɛm wei, nka anka ɔbɛtumi ne wɔn yere atena dan mu aka no wɔn mpa mu. But wo decide sɛ ɔbɛka no abɔnten. Ɛno koraa ɔbɛtumi de ayɛ evidence sɛ ɛyɛ unreasonable behaviour no bi no no because wo ne ne nkasa. Na kasa no a wo ne ne nkasa no nti ama sɛ sɛ ɔteete because in one of the cases ɛɛ eh, Yerenkyi, Minta versus Yerenkyi, court no kɔɔ tii maame bi a ɔkyerɛ ɛyi eh, family law, Mrs. Efirin, ɔno na ɔyɛ authority a ɔkyerɛ lawyers nyina family law na maame no kyerɛw wɔ ne book no mu sɛ yɛka unreasonable behaviour a ɛwɔ sɛ nipa no teetew akɔdu point bi a sɛ wo haahae apprehension wo yam so hunu koraa na wo yam ahyew ɛno sei wobɛtumi agyina so nti wo ara obi nim nankasa wo nsɛm a waka ɛne nneɛma a wo ara wo sɛ wobɛgyina abɔnten no akɔka sɛ ma ɔbaa no ma ɔbaa no koraa bɛtumi aka sɛ saa asɛm no nti ama ɔhuu koraa na ɔhaahae Ɔtete, yɛde mmaa bebree asusuw sɛ wei yɛ ɔgirl, wei yɛ ɔgirl, wei yɛ ɔgirl. Ɛno koraa ɔte a na wanya depression, ɔtete, ne nyinaa obetumi de ayɛ evidence to prove unreasonable behavior. Enti Bishop, saa asɛm na nkedi sɛ ɔbɛka no wɔ abɔnten because na wonim sɛ ɔyere betumi afrɛ no wɔ dɛm na nna ka na abɛka no abɔnten. Nti oyere deɛ, classy woman, what the woman did very classy ne sɛ,

Ɔno nso te bɛ nti ɔbuu bɛ nti na wankasa ntia ɔno. Nti this is a very interesting issue which is not ɛyɛ ɛnyɛ just law kɛkɛ. There are so many social issues that is playing into one asɛm no a ɛyi ɛyi ɛfrɛ sɛ bishop obi mi no kɔ kan yɛn no because ɔbɔde ne deɛ ɔyɛ dɛn abusuafoɔ na ɛbɛba abɛfa ɛnyɛ adeɛ a obi nim gye sɛ unless abusuafoɔ no out of respect sɛ oh okay waka nyɛ hwee ho deɛ yɛnya abɔde no ma ne nkurɔfoɔ but what is even the guarantee sɛ da a wobɛtɔ no because obi nim obi Mmɔ mpae sɛ wobefiri mu. Ebia wubedi bɛyɛ eighty. Ebi koraa na w'asɔre wei nni hɔ. Ebia asɔre no koraa na wɔadan no university. Nti saa asɛm deɛ wokaa no waa. You know, nti yɛmmɔ mpaeɛ sɛ asɛm wei ɛnkɔ court because ɛnyɛ saa a, agyapadeɛ no deɛ woanhwɛ a Florence Ovini wɔ hɔ ho upper hand. Hmm. Because contribution bi wɔ no wobɛtumi approve contribution paa. Eh, outside the law, wei deɛ ɛmfa law no koraa nto nkyɛn. Social issues, mmarima bebree ne mmaa bebree. Ɛtɔ da bi a When wo partner, wo yere anaa wo kunu, ohia wo no, na ɔne wo abɔ bra, ɔne wo a enjoy life no, wo na wonam na wo gallivante na woyɛ nneɛma. Afei ebedu age no a, fifty something ne adeɛ, ebia na afei na ahoɔden no aba fam. Kane na ebia wotumi kɔ rounds bɛyɛ ahe ahe, ɛnnɛ no wontumi nkɔ saa rounds no biom no, afei na wopɛ nipa no attention, but na wama nipa no ayɛ used to living her life without you. Anaa living his life without you nti wotumi sɛ obi nim sɛnea ɔka sɛ nka Florence mpo mfrɛ me ɔpɛ na ma no ne no abɔ nkɔmmɔ ba mpena twe a na ɔtwe ne ntɛm nti wɔma na yɛ used to living her life without you ɛyɛ suadeɛ ma obiara o ɛyɛ suadeɛ ma obiara.
Mami ako sɛ sɛ wa marriage certificate ne deɛ ɛnam media no so obi ɛka bi because sɛ court ankasa ɛse ɛyɛ fake deɛ a na kyɛ sɛ obi a ɔbɛka bi no ɛnyɛ dɛbɛn ɛnyɛ bɔne ɛno na ama no aba abɛkyerɛ n'adwene de afa ho. Me dɔfo, yɛmmɔ wuram wɔ social media no so, nsɛm foforo a ɛkɔ so no, yɛtie bi, ɛba a, yɛkyerɛ yɛn adwene wɔ comment section hɔ.